Baga nuuf jiraattan nageenyi rabbii guddaa isin bira haa jiraatu. Akkasii daawwattoota kiyyaa Bahaar har'a maal qabatee dhufe yoo jettan wayiitu na dhibe. Maaltu si dhibee yoo jettan dhugaa daraartuun haa galatoomtu. Maallaqa makiinaan tiyyatti qabamte kan ajjaash itti wallaanamees kafaltee jirti. Gal- Haa galatoomtu galata qabdi. San malee waan akkuma goone hojiidhaan isin garsiifnu akka isin iccitii teessan eeggadhaa jettan sanii wanni kun dubbachuun ta'u yoo dubbanne wanni sun galman ga'u waan ta'eef wanni hin dubbanne ta'isiin wa'ada fatiyaafillee galtee naafillee lafatti haasoyte isiin waan san naa xooyinaan inan kaameraa dhiise hedduutu jira dhugumatti yoo waan jette san kana wajji gootu taate wallaahi galata guddaa na biraa qabdi. Ana biraa himi isin biraa illee galata guddaa qabdi. Yoo waan jette san goote waan wa'ada nuuf seente fatiyaafis seentee anaafis seentee jira. Fatiyaan ammoo viidiyoo irraa marteen se'a hogguu isiin waada san seentuuf. Annatti himnaan fatiyaan viidiyoo san gadi hin dhiisiniin jedhe. waa hedduu na hojii haasofte jechuu kiyya. Saniifuu dhuguma galata qabdii waan sanii sun hojii goote waa walii godhamuu deemuu jira haa ta'u ammoo waan takka ta'e isiin dubbattee jira. Wa'ada naa seenii naan jette. Wa'ada naa seenii naan jette. wa'ada isiin naa seeni jette saniin wa'anni sun maal akka ta'e na dhibe. Maallaqa maallaqa akka hin taane maallaqa ifiifuu baaftee jirti. Tarii maaltu as keessa jira? Waan kanaan kaameraa kaa'ee akka isiin kaameraa quba hin qabnetti qorachuu deema. Natti himi jennaan eh, boodumaan siimaa ati wa'ada san naa seeni naan jette jechuudha. Wa'anni sun maal akka ta'een kaameraa kaa'ee qorachuu deema saniifuu hanga dhumaatti nu waliin tura. Vecitiitiin hin keessaa baasuu deema. Yoo waan hin taane taate dubbattullee gad hin dhiisu saniifuu isin hanga dhumaan nu waliin tura kaameraa kiyya kaatteetiin seenee qoradha.

Wanni si gaafachuu fedhe maali ni beekta? Ana mogguu ati maallaqa danuu kana baafte jalqaba gaafa ta'an akkas naan jettus dhugaa amanuun ture. Gaafa amma maallaqa danuu kana baaftee makiinaa tiyya tabaatee dhufuus xiqqoo dubbiin na amansiifte. Haa ta'u dhibbaa dhibba si amanii illee hin dhufne. Silaa eegan ajjaash dhawamee wallaaname nama tokko as teessee yoo dhooytees wallaannaan wanni irraa dheessitu hin jirtu jechuutu hin nagite. Sanuma keessatti immoo waan isin wajjin godha jettee waada fatiyaaf galte tanaaf illee waada waan akkanaa isin hojii godhuudhaaf qophi'eette san namni maallaqa kanaa obaase Saniis akka godhu dhibbaa dhibbatti niin amana garuu wahii jala keeti. Wa'aada naa galii akkuma Fatiyaa wa'aada naa galtetti wa'aada naa galii jette. Fatiyaa maali wanni daraartuu wa'aada sina hite jennaan osumaan hin beekiniin wa'aada galee fi naa himuu diddee gaafaa waan kana hojiin isin garsiiseen wa'aada san tana jee sitti himaa naan jettee jette. Kanumaan ani si gaafachuu fedhe. Tamaam isiin himini anaaf himi waan inni sun maali. Kanii fakkeenyaan sii galu. Ati waan wa'aada naa galte ani hedduun hin beeka.

Waan san waan san hojii godhuu irra. Waan san godhu.
Bas tiyyaas akka ati waa kanaa seetu hin barbaadu.
Tamaam laal ana oguu natti himtu tana tana tana tana tana jetteen natti himtee misa waan san maqaa nan dhoofisisini. Eefa waan hojii godhuu deemtu akkasuma miti. Atiis maq addaa baasi bahar waan kana waada naa seeni jee akkanuma waada seeni osoo hin ta'in kaa Wanni galatoomi ani jechuun. galatoomi ulfaadhu.

Waan ati si wajjin godhe jettee waada fatiyaafis seente anaafis seente san hogguu maqaa naa dhooytu hedduun gammade. Maallaqa ati kafalte daran. Waada naa seeni waan takkittii tana yoo waada naa seente ta'ettu tana jala kaa'uun xiqqoo na rakkifte. Maaliif si rakkistii waan basiidha? Wallahi waan dandeessu.

Waata si yoo. Yoo na waadee kee kana si hin seenne hoo ka waada nuu seente kana garagalta. La garan garu.
Hayyee. Gistee sun qixeetuma sitti maatuu gisee sun bakka na hayyamtu abdi abdii firaa.
Ani Garaa waan sin galu. allaal waan sayyoo na wajji goote waan jette dhugumaan si hima dhagee naaf si qofaa miti. Waan jette sayyoo na wajji gootee hojiin na garsiifte. Dhugaa rabbii dubbachuuf ani jireenyi kiyya hedduudha. walin laaqamee jira. Ni beekan. Jireenya kiyya kana waan walin laaqeenis ni beeka. Ammoo wanni ati si wajjin godheette kun rabbuma ka jireenya namaa tartiiba deebisu eh, hafuura niin fudha jeetii yaada. Galatoomii ulfaadhu. Waan kana na wajji goonana wannummaan siif hin goonee hin jiru waan hin godhuu Laa danda'u. ammas yoo na waadin seenin gattemi waan waadin sinii seenin san

Waan waan hin danda'u taanaan siif hin seenu. Waan hin hin dandeenye yoo taate immoo itti hin seenu. Laalaan ni dandeenya. Garuu waan san waan jette kana ati mee mee wayii seenu. Waada naan jette kana itti dhiisiiti. Wauma jette takkittii san na hojii godhi. Sanniin godhaa waan Waan takkittii san an dhugaa rabbii wayii siima. Waan takkittii san yoo na hojii goote garuu waan san yoo na hojii goote. Burgo namarraa mas hin jiru. waan sana hojii godhu Aywa. waada

Maal? akkasii daawwattoota kiyya kaameraan akkas jiru isin quban qabdu kunoo bakka teessu ni gartan kaameraan illee hedduu mul'atu isin Maal? mul'atu Gaaddi ballees hambira kaa'atte duba. Naa himi. wallahi kaameraa hogguun qabu yoo waan malee ta'e wanni isin waa tanaa seen jettu viidiyoo gadi hin dhiisuu jeetiin kaa'e waa takka sirraa nagadha waanni kanumatti hin seene ni arkan daawwattoonni illee Waaliin sila an amma dhugumatti waan kan akka iccitii ittiin sirraa baasuu ka'e. Maal fakka hidhaan duraanis isinii nama hojii abbaggisee isinii. Himuu diddee ammalleedha. Daawwattoota keenya garuu waa dagaan kan isiin itti seenee jettu hin beeku. Hatti naa seentee turre guddaadha. Saniifuu waan san galmaan na hojii yoo geesse galata guddaa na biraa qabdi. Oomfedhallee haa xalabattu. rakkoon qabu waan humna tiyyaa olii yoo ta'e isinillee na gargaartanii kanumaan jaa salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.